Tēnā nō tātou e huhui mai nei, i, i tēnei pō, tēnei awatea rānei, kāore e moana he āta te hāora ka rere atu ngā kōrero nei ki te iwi. e kei te aho taku pēpē i ngā, i ngā, pā, i ngā pātene ai. Engari, e mihi ana ki a tātou. Nā te mea, a, āe, tā tātou mahi konei he kōrero take, engari ko te, te, te mātāmua, me te mātāpuna o ā tātou kōrero katoa i konei, he aka ūkaipō anō i te reo o te kāinga, ngā reo rānei o te kāinga, ki roto i te iwi whānui. Kia kore ai e tātou e mokemoke, e mō ake tonu atu, i muri i te 50 tau, ko tātou tonu anō tēnei anake nei e kōrero ana ki a tātou. Nō reira koutou, Tētahi kōrero nui a ngā tūpuna, ahakoa e tawhito rawa pea tēnei kōrero ki a tātou i te rā nei, kāore pea e tino hāngai ana ki te tū o te ao i tēnei rā, kia nei kei roto i ā rātou rārangi kōrero tētahi herenga mō tātou ki tērā ao. Pēnei nā, e te ite e te rahi, e te matua, e te whaea, e te tāne, e te wahine, e te tamariki, e te pani, E te pouaru, e te tūroro. Horekau ēnei kōrero e puta ana i roto i tātou mihi i te rā nei, kāore pea hāngai ana ki tēnei ao e tū nei, engari ko tāku kōrero nei, kei roto i ērā kōrero, he te mauri o te reo o tātou mātou tūpuna. Nō reira, i runga i tērā kōrero, he maioha aroha atu tēnei ki a koutou katoa, huri mai rā ki te tautoko i te kaupapa, te ūkaipōtanga o tō tātou reo o te kāinga. Nei au e kōrero Aha nei a, mea nei, a hoi nora. Ko te kaupapa hei korotanga matatu i te po nei, ko tenei mea te kura reo. E kiia nei etahi he taumata, e kiia nei etahi he kura reo ki hea, ki hea, ki hea. He aha te take? Ka I tētahi tirohanga e hē ana kia e rakuraku e tātou tēnei kaupapa i te pō nei nā te mea kāore a Moe i konei. Engari ka titiro au ki a tātou, tēnā pea e, ko te pae ngā tū tērā. Nā Wiremu kē tēnei hakaritenga, nē? Bueno, ka rikarika tō tātou whāina, ka puta wēnei kōrero, ka huri i konei. Pai ana, nā te tangata nei te kaupapa e kawe, nē? Māua Moe e waha, i waenganui i a tātou tēnei pō. Rama, kō māna te kanohi. Wai tō ana māia rawa. Māuiui ana koe. Kō māna te kanohi o te Māori nei i te mataku. I te ahae nā te mea titiro ki a tātou e noho nei, tātou katoa katoa, he kaiako rānei, nō ngā kura nei, he ākonga rānei, E tai ko peke i te taiapa. Tēnā koe e hine wai, kaiako hou o te hui taumata i tū ki runga o Whangaroa i tērā atu wiki. Ka mutu e tata tonu ana, mātou katoa e tata tonu ana ki tērā kaupapa. Kua tae pea kei te wā. Kia kōrerotia e tātou ngā āhuaranga katoa o tērā momo huarahi ako i te reo. Ōna painga, ōna ngoikoretanga, ngā mea katoa. Ngā mea i ako ai koutou i roto i tēnei tau tonu, i roto i ngā tau kua pahure. E kīa ai kia hei māramatanga e tau ai ō tātou hakaaro, mō te tautoko rānei, te tautoko tonu rānei i tēnei huarahi a ngā tau e heke mai nei, mō te pēheke rānei. Ka pai, ko mārama? Ko tāu ki raro. Nā wai e tīmata, e hia ngā tau o te taumata E tū ana.
Oh, ko Hangaroa i a Ena. Ai, whitu tau. Ah, ko, ai, whitu tau, mutu he tahi tau, e rua tae mai te tau, tū ai te kaupapa, nā reira ko Hangaroa i a Ena e haere ana. Taku titiro e pēnei ana, ah, ko te pai o, Tēnei mea te kura reo e meinga ana hei puna e taupunga ai te tangata ki te mita o te reo o te kāinga. Hokihoki tonu mai ētahi kia noho rumaki, kia taupunga ki taua puna. Tau atu, tau mai, ā, ka, ka hora ngā kōrero. Nā, i a ēnei nā e rongorongo ake ana i ētahi o ngā kōrero rawa ake i tino kaha rongohia i ngā tau o mua, ā, kua, kua noho, ā, kohatu anō ki te, ki te ārero o ngā uri o te kāinga. i kaha hokihoki mai kia kia noho ano ki taua puna e korero nei hau. Etahi o nga kianga, nga kupu, te oro tangi tonu o te reo, hopu ai nana i roto i nga wananga, Nā, kua hoki anō ki te ārero o ngā uri o te kāinga, mā roto mai i ngā wānanga pēnei, hāunga anō ko ngā wānanga nei nahe, engari koia tēnei, ko tētahi puna e wātea ana ki ngā mea e hiakai mai ana. Ki te reo o te kāinga, nā, hai, he mea miharo tēnā ki au, te rongo i ngā kīanga, i ngā kōrero mōhio tonu atu, mea whāngai i roto i ngā kura reo neki e hoki mai anō, ā, mai i te māngai tonu o ngā, ngā tauira. Kua hau tonu anō tētahi whakamanamana ana ki tēnā. Kua rau whakamā ki te kī atu, ko tāua ētahi o ngā mātāmua o te, te kaupapa, te hui taumata nei a Aparamu. Kua tū kē te tauira i mua i te hakatūtanga o ēnei kura, nā ko Ngā Kura Reo a Tīmoti mā, i tōna wā i mua rānei. Tēnei pā ko te rerekē i tae atu hoki ai ki ētahi o ērā kura, ahakoa ngā tāngata tae atu ana ki reira, ētahi o rātou e mita ana te reo, engari harakē tērā i te aronga o taua kura nei. Ka tae mai ki ngā kura e tū nei i te kāinga nei a nei, he kaupapa mita kē. Tika tonu tō koro, I mua atu i te tūnga o te taumata me te kura reo ki Whirinaki, hokou e tae tonu ki tētahi hui pērā te mātotoru o te tangata noho katoa, noho tahi katoa ana i roto i te rangi motuhake o te reo o te kāinga nei. He aha koe i haka ai ki te tautoko i te rakapapu i tōna tīmatanga mai? Ka whetū nei ēnei tau ko kai tonu anō tēnei? Koia anō tēnā, ko te kaupapa, e rongohau i ngā kōrero a Paul Stepene e mea ana, e, te mate ki te hunga o nāianei, he pēnei te mihini horoi kākahu nei, te ako i te reo Māori, hau atu ko ngā kākahu katoa, ngā momo taera o te reo Māori katoa ki te māngai o te tangata, mutu kau, ae, rapurapu ana, nō hea raini te hā tēnā. Nā wai raini te tarau noea mai te te hingareti nē ngā tūmomo reo katoa e mau ana i roto i te tangata kotahi. Nā, nā, nāna tēnā kōrero i rongohau i a e kōrero pēnā nā, hakae katoa tēu ki tēnā tūāhuatanga, nē. Kore ke moe ki ta koutou koroua pos. Oh, ae ra hoki. Mai me ora kau i konei, kia pai taku kea atu ki ai, ko te mea nui kea kia maanga kakau. Na, na ko ta tatu i aina he tohe kia puritia te atahuatanga o te, te tioro o te reo o te kainga, ne? Kia tioro tonu. Hea. Na, koe au i uru ki te kaupapa nei. E ui tonu nei.
Ko koe te hopi pea au.
Te hopi. Ka tae rawa te reo nei. Te hopi paura, ko au te hopi kakara. Oh, hea. Oh, ētahi o ngā kākahu nei me hamahama ki te kohatu.
Ka mutu weta e ka pāta mai ki au pena e hua rānei o tērā, ko au tonu anō e pāta ana ki au anō, tae tam pena e hua, mō kau te, mā e pōrangi tērā pātai, ko te hua titiro. Te tīmatanga mai, ko koe, ko ahau, ko te kura, ko Moe, Ianaina, ā, ko tā te tokowhā tonu kei reira e tautoko ana i te kaupapa. Nā, koe tērā ko te aha ka utu. Ā, taihoa, me, me peke atu ki tētahi o ngā akonga i a nei, Taylor. Āe.
E,
nō nahea koe i haere tuatahi mai ki te hui taumata? He aha wau nei tirohanga ki te kapupuni? Āe, kua roa ia, āianei kua rima tau pea mātou o Ngāti Whātua e haere atu ana ki te hui, ahau nei nā, i ia tau, i ia tau, hakatū ana taku ringa kia haere atu. Nā, ka mutu, i ia tau, i ia tau, he akoranga hou, ā, e kīkī mai ana ngā pukapuka, ā, e tino whai hua ana. Ka mutu ko te paenga tupe e kite atu ana i ngā hoa, ā, ko, kotahi tonu te whakaaro ki te reo, kotahi tonu te reo. Nā, mēnā o ētahi o aku hoa nō, nō runga kē, horekau rātou e mātau ana ki taku reo, e hainamana kē taku reo ki a rātou, ngā hanga hōhā noa iho tēnā, hoi nō hoki mai ana ki ngā kura reo nei, kua mārama te iwi ki a au! Kua rā, oh, tino pai tēnei hunga, nō reira, āe. I ia tau he kotahi wiki e whai hoa mārama ana ki waku kōrero nei, tēnā nō kaupapa tēnā ki a. Kei konei tō kōhanga reo nē? Āe, teka, teka. Hei tā, ko kake tō reo Māori te, tō mahi haere ki ngā kura reo nei?
Āe.
Ka mutu, kua tino.

Na, ko te wahine kei mua tonu atu e, horekau e kita nei ahau, kei muri tonu i a ia e tu ana, koro ana, Ko wai te tino kaiako ki a koe? Oku whae moe, oku whae moe. Ka kaua noa o taku kai.
Koinei e taku ike te akere, he waiata pāti ngā waiata e waiata ana i tana taha. Oh, i pai tana waiata i tēnei tau. Oh, haramai te. Ah, erieri haurangi. Oh, ai. Mai taku aroha i hau ko te aitokoro. I mutu ki to ki mai ka mutu. Oh, ka mutu. Na tetahi o nga akoranga o te, o te hui nei, ni? Oh, ae. No, e tino whanakea ana toku ano reo i te haere ki tenei hui, otira, oku hoa e haere atu ana, te hunga o Te Tai Tokerau, pakari haere ana te reo, na taua kaupapa tonu. Ka mutu e whakawhanaunga ana. E mōhio, e nui kē atu tō mōhio ki tēnā, ki tēnā i runga i tō kite i a rātou ki ngā hui. Āe, tino oranga tēnā. Kua nahe mō te reo, engari mō te kotahitanga o Te Tai Tokerau.
Ū. Ko tētahi atu wāhanga me āta mihia hoki ko te wāhanga mea pīkauria e te rāwhiti roa. Āe, nāna i hopuhopu haere i ngā whakaahua, ā, mutu i tuku haere e kite mai ai te pai o te wānanga. Ā, he tino wāhanga, ā, ko Pīkauria e te rāwhiti roa i roto i ngā tau, ki taku titiro. Kia ora.
mutu atu ai nei, koia te mea moe rawa o tātou katoa, nā te mea whai wāhi ana ia ki a tātou katoa. Kāore au e tae atu ana ki kō i a koe rā, kia whiwhi ai ki ngā mātauranga ki a koe. Waihoki, kāore ērā atu kākau tae mai ana ki a koe. He nui wai? Kaihautū Kura Reo ki Whirinaki, kaiako taumata reo i a ēnei? Kaiwhiwhi, kaiwhiwhi.
Tau mai te karanga i te wiki o te kaupapa. Kia ora Snowy. Te rā i mua.
Kia ora Snowy. Rua rā ki te whakarite. Kia ora Snowy. Nā, nā, tēnō. Tēnō pai ki au. Haere anō kua tū mai ngā kura reo Tai Tokerau. Haere anō kei kona hoki tētahi wairua. Tēnō ataahua. Te noho tahi o ngā whanaunga, te noho tahi o tētahi hunga. E aroha nui ana ki te reo, e aroha nui ana ki tō rātou kāinga. A mahara i ahau e tupu ana, tōru toru noa iho te hunga e pērā ana ko te hunga i haere ki ngā kura kaupapa. Na, ka puta koe i tērā ao, puta i te kēti o te kura, na, torutoru noa iho te hunga i pērā ana nei. Pai, he ātaahua te wairua o ngā kaupapa e rua rā. Āe, ngā pēnei mea o kōrero mō te whanaungatanga, o hoa, toa tauā reo Māori o te kāinga nei. He aha ngā rerekēnga o ngā kura e rua nei? I tika ai kia rua ngā kura. Kāore rānei e tika ana kia rua ngā kura? Ko koe te mea tika e hakautu i tēnei pātai. Āe, pai tērā pātai. I tū tuatahi mai a Te Taumata, ā, me tō, i haere atu mātou ko Whanaunga ki Te Taumata tuatahi, tū tuatahi mai i Whāngārei. Ka kite mātou i te pai o tēnā, tahi mātou ka hui, Karanga tētahi o ngā whanaunga i tētahi hui i te waenkne, he hune pea, ko wareware i ahau tērā, tae mātou ka kī, āe, tikana kia whakarite tono, engari ko te aronga o tēnei kura reo, ko ngā kōrero, ko ngā mātauranga, ko ngā kupu, Ā, me weta, me Te Tai Momo wai rā ngā Hokianga. Ā, nā reira e aro ana tēnā ki ngā uri o Hokianga. Koia tērā ko te aronga nui. Ā, ngā whanaunga o te hikutū, o ngā hapū, o te Hokianga, te haurunga, te hauraro, ngā mea katoa rā. Ā, nā, ko ngā kaiako katoa i karangahia, te, o te nuinga, ā, nō te Hokianga he hononga rauni ki te kāinga, ā, he tohunga rauni, pēnei me. Kei roa, noho nei. Ā, nā tētahi o ngā rerekētanga hoki, kei konā te kura reo, engari kei konā hoki tētahi anō kaupapa ko te kura kāinga te ingoa, nā tērā kaupapa mō ngā uri o te hapū nāhi. Nā, e mea e āta whakarite i te mea, ki te mātau, wētahi o ngā whanaunga, E noho ki te taepa hanga mātaki atu ana i tēnei kaupapa e tūtū mai ana, hanga wehi ana ki tērā i te mea horekau tino mōhio ki te katoa e tae atu, kāore i whakapono ana ki tō rātou anō mōhio ki te kōrero Māori. Ā, engari tērā ahunga, ko ngā ahunga, nā, ko ngā mea kai kiripoka, ko ngā mea e noho ana ki te taumata o te kānga, ko ngā kaikaranga, ko ngā Nā te hunga e kutikuti ana i te pātiti i ngā wāhi tapu, o ērā whanaunga katoa rā, kāore i hae mai ki te kaupapa o Kurera nā reira i whakatū mātou i tētahi mea ko Kura Kāinga te ingoa mō tērā hunga. Kia ora. Nē, kia rite te mana. Tērā, o ērā whanaunga, tēnō pai ki a rātou ngā mahi arupoaka, ngā mahi, ngā mahi kai katoa, hīika, mahi kupenga, Ā, wērā mahi, ā, nā, e hiahia mātou kia rite toi te nui o te hiahia ki te reo Māori ki tō rātou hiahia ki wērā mahi a Rupoaka. E, koia tērā ko tētahi o ngā rerekētanga. Nō rā. Hakangāwari i tū runga o tēnā hunga, nē? Āe. E, hakangāwari, ki te hunga kāore taunga ana ki te uru mai ki roto i te whare. Āe. Pēhea tō tū mai hei kaiako? Oh, rerekē te rā momo noho. Hanga hāneanea! Pai te noho hei... Māmā kē atu te noho hei kaiako i te noho hei kaiwhakahaere i te kaupapa, hei tāku. Teila, i tae atu koe ki a ia i te huira? Āe. He anga me ako ai koe i tana taha? Oh, e nui tonu, e nui tonu. Kia ora, Teila. Ko ngā wāhanga o te tinana, tuna, ka mīharo. um, ngā waiata kōhanga reo, kua tino rapa ki i au, e whiu motu kā ana, waiata nau ngā waiata kōhanga reo. Hei, tino pai rawa, i te taumata, tahi anō ka mutu, ko Hinewai te kaiako papai rawa atu. Oh. Pono Marika. Oh. Koutou hau i a koe. No, pono, i te mea tino, he, Ko taku mihi ki a Hinewai, tēnā hui i kākahu hou ia i ngā akoranga, ōu akoranga, o Kingi hoki. Ki a Tūpato.
Oi nō, engari i kākahu hou, i tino pai rawa atu, ka mutu, rawerawe i te katakata noa iho mātou. Engari koe i te tangata rawerawe ki.
Ā, he rawe i ōna wā, e hoa noa a Hinewai, rawerawe, nō reira i, ki taua hui. Āe. I te mea, i te taumata tahi anō ka mutu, he wairua rerekē pea, he nui kē atu te taha wānanga mō ngā tikanga me te pai hoki o tēnā. He rawe tēnei i tēnei hui, ā, he nui ngā kōrero, ngā wānanga i ngā kaupapa hanga hōhonu, nō reira kia tae rawa atu ki a Hinewai, he oranga anō kei kō. I tino rongo ai tētahi wairua rawerawe, na koe i tino pai ai ki a. He pai tēnā o tēnei hui Maeranoo e ai ki te kōrero a Ngā Iwi haere mai ki te hui nei, ko te tino rerekē rawa atu o te momo o tēnā kaiako, o tēnā kaiako, me tāne i a koe, me tāne i a koe, nē? Āe, koia.
Engari nāu i kī mai ki a au ko hoa koe i te haere mai ki te hui nei, nā te mea ko au a kōrero rānei i ngā wā katoa. He aha koe i hoki mai? Oh, e te mea. He haka kaitō mō tana haka hāwea ki au. Oh, yeah.
Ah, ko ngā hoa tonu, ko te wiki kōrero Māori e pakeke kia noho noa iho koe i te roto i te reo Māori, mō tētahi wiki, nā, tino pai tēnā ki au, ko tētahi wiki hoi nō te reo, ko te reo Māori, ko te kaupapa e ako tonu i te reo, nā, ka mutu ko te reo o te kāinga. Tēnō pakeke e kōrero Māori koe i te reo o te kāinga mō tētahi wiki katoa. Whai hoki te puta ki ngā rohe. Āe, teka.
Tāima tuatahi tēnā kua noho au ki Māhinepua, ki wētahi wera kāinga o Whangaroa, me te ātaahua o tērā kāinga, me te hunga kaumātua rā, me ō rātou kōrero. Āe, pai. Me te rongo i te hari o Te Rāwhitiroa, a ko ia rānei rā, kua roa haere tahi ana ki a tātou reo te tera kaupapa, e ko tātou tēnei kua tau atu ki tō rāua kāinga. Teka.
A koirā tētahi motuhaketanga pea kei roto i a tātou ētahi rohe me āta rangahau rawa e mātau ai ki te mita ake o taua rohe. Engari i roto i a tātou he reanga anō kei konā hoi nō te reo e mōhiotia nei ko te reo o te kāinga, te oro tangi o te reo o te kāinga, ngā kupu, ngā kīanga, Ngā seisei katoa o te kāinga e ora tonu ana, ā, mutu, ā, he wāhi rerekē anō te oro tangi mai o te reo o tēnā pito o Te Tai Tokerau ki tēnā pito o Te Tai Tokerau, ā, ērā atu rerekētanga e ora tonu nei i roto i a tātou. Nā, me mahi nui tātou kia, kia āta puritia tēnā tūāhuatanga, kaua e meinga kia kotahi nahe te reo o te Tai Tokerau.
Tēnei me te mihi ni Horoi Kākau. Engari te reo o Ngāti Wai, Horoi Kākau, tawhitia tonu. Pānuitanga to te reo o te tangata. Make matu nga reo katoa te taitokirakau ke tino tawhiti atu ana ne. Engari ka rongo koe i te orotangi mai o te reo i te pokohu o Mangakahia mohio tonu atu koe ena kupu no ena whanaunga ne. Kahore ma. A huri kau ake ki roto o Ngati Hine kei kona ano ona ano kianga a te orotangi mai o te reo i muri whenua wa i rereke atu ano whenua te orotangi ake engari Kei konā tonu ngā ōritetanga nohoki, nē? Wāhi rerekē nei, engari me puritia ēnā rerekētanga.
Wheoti ki a koe e koro, tō haere ki te huira, e hia o tau i a koe nā? Tekau ma ono.
Tekau ma ono.
Taku kōtiro tekau ma rima, engari tērā me āta tō kē atu ahau ki reira, e, pēhea koe? Nā, tino miharo te kaupapa. Ā, i miharo i ngā wā katoa, i a waka tae atu au, ā, pai ki te kite aku hoa, ā, pai ki te, ki te rongo i te wairua Māori, te whakaaro Māori, ā, te, pai te rongo i te reo o te kāinga. Ae, pai te kaupapa. He ngāwari ake māu ki te noho ki tō Kiu taha, āta hakarongo ki wāna kōrero i tō ngā kōrero a tō pāpā, nō te mea moe ana au wētahi wā ka kī atu au ki taku tauira tēnei, taku hoa rangatira ka pātai mai ki ahau me pēhea te te mahi pull-ups, na, ka āta haka mārama atu au. me pēhea te kume ki runga nē. Tahi ia ka huri mai ki a au ki te patu i ahau me te haka he iwaku mahi. Haere mai te, haere mai Eli, Jude, mea nei ngā tikanga o ngā mahi pull-ups. O mātou, o mātou au ki te mahi pull-ups. Kātahi ka, kātahi ka taka te mārama ka whiti mai te rā. Me tana horo mau! I ngā kōrero, nō reira, hanga ōrite ana tēnei taku pātai, he māmā ake mōu ki te kohi ake me te mau, kia pupuri tonu ki ō tō hinengaro i ngā kōrero o tangata kē atu ki tō ngā kōrero o tō pāpā? Nō. Nō? He māmā ake. Inga.
Nē? Ō, haramai. Ko koe ka whiu atu i te motoka e hoki noa ki te mahi.
Whai maki tana ra koe Muriwhiri.
Tētahi atu āhuaranga pai kua kitea hei roto i ngā tau, wēnei tau e whiti nei. Ētahi o ngā mea i tīmata i te tau tuatahi hei tauira kua tūtū mai i āianei hei kaiko pēnei me tēnei, Whakatūhia mai hei kaiako i Te Kuriraku Whirinaki, a Kīngi, nā, me wētahi atu, e Rāniera, ko Nawe Tai, taku hari, e, anō, e tohu anō tēnā o te ora. Tika atu. O te pai o te kaupapa. Mutu pakari ana, nē? Āe. Ā, māra ana au te, te rauna tuatahi o te kaupapa nei, me penupenu rawa ngā kai e whāngai ki ngā tāngata, nē? Engari i āianei nā, oh well, Pai noa iho.
Ana penupenu tonu ana e tai waku kai. Hei tika tonu. Mahara koe e te tai o a taua hui. Tino pe wha rima tau ki muri ka puta ia tau ia tatura te kaupapa i tera wa Rere atu ngā hakaaro e rima tau ki mua atu, mehemea e kāore i kitea ētahi atu whanaunga o te kāinga nei i kua kake ki tērā pakari e āhei ai rātou ki te tū ki ngā tūranga i a tātou rā maumau tāmanu au. Nā, titiro, ko Taylor Mani. Tiko. Kua, e tutuki haere ana te rawa wawata nei. Ia, hāunga a Eli me ana tohutohu ki tō, tūpato ana au ki te tangata pērā. Tino, me pono taku ko, me pono taku kōrero Tāmati, te tangata pērā, ngāwari te reo, nē, hakorongona a tāua wāhine ki a ia, mō koe, raruraru kau anō, kau rokoto hō, ka oma ki hea tangi ai, ka whirinaki ki te pokowhiwhi, te hunga pēnei, Kei reira ki a taua wahine, whiri, hakawhirinaki ana ki tana pokowhiwhi. He take ono wana tamariki.
He reo waiata.
Ernesto de la Cruz, ne? I a tatou e korero ana mo te tau, te wano mo te taumata.
Kua aha, whitu tau nei te kaumātua o te kaupapa me te miharo o tena. Ahau ka hoki ngā mahara ki te tīmatanga o tēnā kaupapa i tū ki runga o te puna o te mātauranga i Raumanga, Kākāriki te nuinga i tae atu ki tērā kaupapa. Ahau pea tētahi anō, ā, me wētahi atu, nā, ināianei kua hoki mai hei kaiako, kua hoki mai hei, hei kaiakiaki i te kaupapa, kua hanga hāunga rawa te reo, ā, nā. Ka hakaro ai ki te tau i tū ai te taumata ki runga o Te Hiku. Kīhai ahau me wetahi atu i tono atu kia whiwhi tūranga, kia aka wātea i te tai tūranga. Nā runga i te hakaro kua Rima, ono tau mātou haere atu ana ki te kaupapa, kua tae te wā pea kia hakawatea wētahi tūranga mō wētahi atu o ngā whanaunga e noho ana ki tāone kē atu, kia hoki mai rawa rātou ki te kāinga. Kua tae te wā kia noho mātou hei kaiakiaki hei kaitautoko i te kaupapa kia kaua e horomi, e matapiko raini ki te tāhae, ki te noho tahi ki a Kew, ki a Aperahama, ki a Anti Moe, i ia tau, i ia tau, kei a mātou katoa ngā kōrero me tae, me tuku atu tētahi wāhanga ki ērā atu o ngā whānaunga. Nā, i kite tērā i roto i tēnei tau, i Matauri, oh, Tokohia nei ngā kanohi hou i tae atu ki te kaupapa, kāore au e moe ana ko ai rātou, ngā tau o mua ka tae atu, moe ana au ki ngā tangata katoa. Te nuinga ai. Āe. Ināianei ko ngā kanohi hou he pai tēnā, nō, nō te mea ka uru mai wētahi hakaaro hou, wētahi akoranga hou, me te hihia kei roto i a rātou, kia haka hoki atu taua reo, ngā kīanga, ngā mātauranga ki ō rātou ake kāinga, Na, ka whānga atu ki tō rātou whānau. Āpiti atu ki tēnā, hakapono ana au ka tae tētahi wā ka tino muramura te ahi ki roto i a rātou kia hoki mai ki te kāinga noho ai, noho pū. Ko Pera.
Āe, ki hoki ki Matauri Raini, ki Te Hiku. Na, hakatupu ai ua rātou whānau. Koina pea tētahi o ngā kākano e haka tō ana ki roto i ēnei kura. He mea tōia mai ngā iwi, ngā whānau kia hoki mai ki te kāinga. Ko tai te rawa, nē? Tēnō, tikana wera kōrero kua pērā i roto i ō mātou o Kura Reo ki Whirinaki. Wētahi o ngā whanaunga kua kī mai, āe, kua rite au ki te hoki mai, kua hoko whare, kua hoki mai rānei, ringa i te hiahia ki te hoki mai ki te kāinga, i rongo rātou i ngā reka o te kāinga i roto i tērā kaupapa. Āe, te reo, engari te whanaungatanga, te pai o te wāhi, Ko koe anō te tahine i noho ki Tāmaki, engari kua hoki mai anō ki te kāinga, ngā kaupapa kei Ōringaringa, kaupapa hauora, pā whutupaoro ināianei, kaupapa reo, nā, kitea ana i te hunga o ngā whānau, tino hiakai. He ana te hēmanawa ki a māua ko Eli i te rongo i tēnā, e whanaunga anō ka hoki mai, mea rawa atu, Ko whai poti. Hihi whenua. He poti anō tērā, kei waho i te moana, e hī ana i ngā ika o konei. Āe, ko takoha tana ingoa.
Takoha rā, takoha. Takoha. Nā, ko taku utu kia koe nā ko koe ki konei ā ngā wiki heke mai nei. Kaua ko tēnei.
Nō, kua pērā waku tuhinga i roto i ngā rīpoata ki tēnei me Manawa. Nā, ana, e anei ngā hua reo, engari anō, anei anō wētahi anō hua. Tēnā, nā, ko wētahi kua kī mai, āe, i runga i taku rongo i te reka o te ao Māori me te reo Māori, ā, kua tango mai au taku tamaiti i ngā kura auraki, kua tīmata mai ki tētahi kura kei konā te reo Māori. Momo kohinga raraunga tēnā, nē? Hokihoki mai ana ki ngā hui ā-hapū, hokihoki mai ana ki ngā kaupapa, ngā kaupapa o Te Tai Tokerau, nā, e tino kite ana rātou he oranga. he oranga i te kāinga. Ehara i te mea ko te moana me te hī ika me ngā poti hou e tōtō mai ana i ō tātou iwi ki te kāinga, ko te hiakai ki te reo. E whakahoki mai ana, ko te, ko te nuke i wā rātou whānau katoa, kia noho ai rātou i roto i te mātotorutanga o te reo o te kāinga, koia tētahi, he He nuku, nuku nui tēnā. Ai. Ki te hoki ki te kāinga, kia noho ai ki te rongo i te wairua me te tangi o te reo puana o te kāinga. Ā, mā, māku ki a tātou, ngā iwi o runga, o, e hoa, e tino hiahia ana ki ngā mīharotanga, ki ngā kurahuna o te reo o Ngāpuhi. E hēgi nei waku hoa e pātai mai nei ngā wā katoa. Ngā te tikanga o te tangi, ngā te tangi, me pēhea te akomanga, me pēhea te ake mai. Koe, kore rawa e whāki atu. Kore atu.
Pokowhiwhi.
Me mutu koe te pakihiwi.
Kia, kāore koe rongo? Kia tata mai, ka kōhimuhimu atu au ki roto ki te reo. Pokowhiwhi.
Ki a au i nei, a roto mai i wēnei mahi, tae noa ka tino kā mai ngā raiti ki a au e, ki te hakahirahiratanga o te mātauranga e Mau nei e tātou. Tika. Ā, mutu hakapai ana ahau e pēnā ana hoki mō te nuinga mea haka tupu noa mai i te kāinga e rongorongo ake ana i te reo e kōrerohia ana. Rawa kē i mōhio e, he haka hirahiratanga tō ēnā mōhiotanga. Tika.
Nō te kitenga atu i te hunga, Ka hia nei, he kona noiho e puare ana, ka oti te hokohoko mai ngā tūru mō te wānanga, nā te nui o te hiakai mai o te hunga raka ki ki ngā kōrero o te kāinga, ā, nā, he tohu katoa tēnā ki a au, ē, ō, ā, tēnei tūāhua tupu ake i roto i te reo e kōrerohia ana, he mea haka hirahira. Anō ki au hoino, koia tērā te āhua mō te nuinga o tātou. Nā, kua tino kite au i āianei i te hakahirahiratanga o te mōhio ki te reo. He haunga anō ko te reo nahe, he koa atu i te mōhio ki te reo, he mōhio ko wai koe, anga mai koe i hea, tō tūnga ki te ao, ēnā tū āhua katoa. Ai.
Kōrero noa ki te ki te Maiti e mua tata ake nei ma taku haka miharo ki te rere noa o te reo Māori waenganui i a tātou. Tātou tonu nei ano, ka hanga ohoi e te rongo i te raka, kura mai kia, oh, pāpā, nō ki au, i a koe e tamariki ana, āe, kaha atu te, te rere o te reo i tērā wā, ka mea te, āe, waenganui i ngā kaumātua. Kia noho tahi rā anō koe ki te kaumātua, nā, tae anō koe ka rongo i tēnei, Āhua rere noa o te reo Māori nei. Nā, titiro ki a tātou ki te whai rawa ā-reo nei o tātou o te kāinga nei. He tino whai rawatanga tēnei, hei, hei ko tāku, ahakoa ko wai o koutou e noho nei, o tātou e noho nei, ka tau hei kaiako. Mō roto i ngā kura reo nene. E hoi anō te mea i tēnei wā ko te hunga pēnei i a Mao ko Aperama nei, mātau, mātau ko Aperama ko Hinewai nei i a Nana, e haka maha ana noa iho ēnei tūru, nā te mea kāore anō pea ō koutou ingoa i haka korikori i te tangata, i te iwi, engari tērā te wā. E ko koutou kē. Āe, mutu mō te wāhanga ki te taumata me atamihia te momo i a Alana, nē, ā, i āta kōkiri i te manako kia tū te kaupapa. Mā Arana Heu te tāima tuatahi i pāpā mai rātou ki a au. Konau e whakaaro ana he aha raini tēnei tūmomo whānanga, nē? Ā, nō muri iho ka kite au i ngā hua o roto. Ā, he kite kē pea nō rātou i a rātou e toro nei ki ngā hui a te motu, ā, i tēnei tū tae rā whakaako, ā, nā ka heihia kia tū anō i roto i a tātou, me mihi atu ka tika. Ka pai Lance, e te tiati. Wai, ka mutu rerekē te wairua. Ianei, mahara ana tātou e ngā kura pēnei i a tātou e hanga taitamariki tonu ana, e rerekē te wairua. Te wairua i tērā wā, māku e titiro i a wairua hanga haka wā kē nei, nē, mātau ana te tangata te haere ki ērā kura. Ianei nā, tino tau ana te rangimārie, tā tātou he manaaki te tangata. Otiia, āe, he manaaki te tangata. Pēhea koe, Wiremu?

Nā. Kare titiro ki te takiwa. Ko nā e koe koe to.
Waku aku to nana ma. Ehau kai, tena pea ko te pātai nui ke kia koe na tima ko rō koe e haere mana ki te kurina, ki te tautoko i te tuatai, e ana ētahi wā ka noho mai koe he ākonga, he hua o te, o, o era momo hui, hai tā? He nui, he nui, he maha ngā hua o tēnei wānanga o te taumata. Waimarie ana hau i whiwhi tikiti ahau mō te kaupapa, ka mutu ka, ko tētahi akoranga i tino akongia ahau i roto i to karahi e kiu e hei whakarāpopoto i te wānanga ko te kono he aroha kia ora. I te hokinga mai ki te kāinga ka rongo i te konohi aroha o ngā tupuna. Nō te mea taku tupuranga, tōku whakatupuranga, i raro hoki ngā rekereke o ngā o ngā tupuna, nō reira, ka rongo ahau i te te reo o tēnā kokoru, o tēnā kāinga, ka hoki ngā mahara ki ngā tupuna. Nō te mea kīhai rātou i kī, oh, me pēnei me pērā, engari i rongo ngā taringa ki ngā kōrero, ā, engari ā te wā ka mārama koe ki ō rātou kōrero me ō rātou whakaaro i runga anō i te rongotanga o ā rātou uri whakaheke. Nā, Ko koutou tērā tātou e nohonoho nei. Nō reira, he koia ko te hua nui o tēnei wānanga. Me te, e tika ana te kōrero a te koroke nei e pā ana ki te whakapakari i te whakaaro Māori. Te nuinga o tātou, o ahau, Ahau, e, e noho tauiwi nei te noho, ā, ko, ko āhua wareware ki te, ā, te noho, ā, me te whakaaro i ngā āhuatanga e pā ana ki tō tātou, ā, taiao, ā, He aha ana tēnā whanaunga, tēnā iwi, wēnā tūāhuatanga katoa nō te mea he maha ngā distractions hoki o te wā, te Netflix, te te makitāna rā, wēnā tūāhua. Nō reira, he pai nei tēnei wānanga ki te whakahoki ake i ngā, i, i te, hei reset i te hinengaro kia āta whakaarohia Ā, e aha ana koe i tēnei wā, me te, me pēhea ana tō anga mua, ā, ehara i te mea ko te reo Māori nahenahe, engari ngā kaupapa katoa, ā, e māo, e whakamāori nei i te, ā, i au, i te tangata hoki. Ā tāua.
He tai pātai puta ia moe Aperama e mō te wāhanga ki ngā tikanga me mea e tika ana ta tātou e mau ngātahi i te reo me ngā tikanga ka mutu he aka mutumutu haeretanga pea mō a tātou kōrero i rongo ahau a ko koe i tērā e ako ana ētahi o ngā tikanga o te kāinga nei pēhea tonu kia koe?
Ki a au me he nui tonu te mahi hei mahi mā tātou e ū ai ā tātou tikanga rite pāhi ki ngā kōrero a te whanaunga nei e, ā, te mea ina titiro ki ā tātou tikanga, he aha te pūtake, ā, hoi nō ko te tika, nē. Ā, kia mahia ngā mahi nei i runga anō i te tika, ā, ko taua tika e herekia ana ki ngā uaratanga, ki ngā mātāpono, Mauri taketake ki te whenua, otirā ki roto i ō tātou anō tātainga whakapapa. Nā, ki taku titiro, ko ētahi o ō tātou, ko ētahi o ā tātou tikanga, mea haka rere noa ki te marae, otirā ki ngā wāhi ōkawa nei, Hoki ano ki nga kaenga, na, he tikanga ke e haere ana. Hei tauira?
Homai, homai he tauira. E kei ia te timatanga mai me te mutunga mai. Tetahi pito o korero i hopo ai au i a Tau i reira karanga. Ai, a, ko te, ahatia i a au e hakatupua mai ana, ka tae ki te haora o te po, ko Huihui te whanau ki te, ki te kore, ki te karakia. He pātoetoe i te pātū, ko, ta, ko, ko ata huihui atu. Mm. Uh, nā, pēnā he tangata uh, ki waenga, ko, ko toro mai, ka tū tētahi ki te mm. mihi uh, ki tēnā. Mm. Uh, I reira mātau ai, uh, pēa te, te tuku i te reo mi, e hara i te mea ka tatari ki a tae noa ki te marae, ka rongo i ēnei ahu, ka ki te i ēnei ahuatanga. Mm. Uh, Na ki a au me me ata hakahu e tatou ena atu tikanga, ae, kei meinga e, penei taku korero inaini nei e, taku awangawanga e awawanga penei nei e, ko a tatou tikanga e meinga ana hei whakaari noa, ko hanga ngaro haere te te wairua o te O roto i wena haka haere ka mutu, ki taku titiro etahi taima e ata prakitihi ana nga korero i mua tonu i te hui tae rawa ake ki te hui mahue ake te wairua o te ra. Ko whai ke i ta te kaikorero, te kaikaranga raini i prakitihi ai mo te hui. ā, nā, i reira e hanga mātao haere ana ngā mahi nei, maroke haere ana ngā mahi nei ki taku titiro, ā.
I tāu nei ako, ko te ātaahua o tāu, te āhua o tāu tuku i wēnā kōrero, he rerekē te whiwhi ki ngā mātauranga mō te tikanga mā roto i te reo Pākehā, he rerekē te whiwhi mā roto i te reo Māori. Te Karaiti tēnā tū a tikanga e whakamārama mai nei koe i roto i tō kāinga, tōku kāinga ka tono ki pērā ka tono ki tae mai ana he manuhiri kua tū ki te haka tau i taua manuhiri. Engari ka haere au ki te taone, ki Tāmaki Makaurau noho ai, ā, ka, ka kite au i te ngaro o ēnā tikanga. Ako noa i te kāinga nei ānei. Ako ko wai te tangata e tama ana ki tō kāinga, nā, ko Mihia.
Kua facetimea ke. Koirā tahi tētahi o ngā āwāwanga i te tīmatanga mai o ngā wānanga nei. Ētahi o ngā mātauranga e whāngaihia atu ana i roto i ngā wānanga, he mātauranga hanga hohonu nei, ehara i te mea takano iho mai te rangi, Me āta haere rawa ki te noho tahi me ngā kaumātua, kapu tī tahi, kōrero tahi, tata mirimiri rawa, tāi ka puta mai ngā kōrero raka, nā, i a ia nei nā, e tukua noa atu ana ki te hunga hiakai mai, nā, i roto i te ngāwaritanga, ko te āwangawanga kei roto i a au, pēnā rātou e mārama ana he mana anō, he tapu anō tō aua kōrero, Ā, ka rongo au i ētahi o ngā kaumātua e mea ana, rite ki te Big Mac culture, nē, ā, e heihia mai ana, horo nei, ehara i te mea me tatari kia rite rawa ki te hiahia, hei, me whāngai atu, me tūpato tātou hoki ki tērā āhuatanga.
Kāti, me kōpani pea ā tātou koro i runga i te tai kōrero mō te wāhanga ki te reo, tētahi take hanga tikanga nei i ara ake roto i tētahi o wāku karaehe. Ko tētahi o ngā whanaunga kāore i te kāinga nei noho ana, ka puta tana pātai pēnei, I te mea kāore ia i te kāinga nei noho ana, e tika ana rānei tana ako i te reo o te kāinga? Nā te tono ka tono ahau kia moe. Nā te mea e, ko Moe pea te tangata pai kaha ki te awhi i tērā hunga, nē. Mārama ana tātou ki te, te momo o te tangata e kōrero nei au. He auka hanga āwangawanga, ō, ina kotiti pērā aku kōrero ai nei, ā, ka hōhā e rātou ngā tāngata i roto i te karaehe nei, nā, tēnā pea mōna motuhake tēnei take, puta kau anō i a ia tā, tana āwangawanga, tahi ka āmene katoa mai ētahi katoa atu i roto i te karaehe nei, nē. Kia kite ai tātou. Nā, ū, ka, ko taku hakautu ki a ia, pēnei nā, nā te mea e manaaki ana tātou i ēnei whanaunga o tātou. Ka pātau ki a ia, ko reo hakahua i te ngō tana hapū, ā, me huri kē pea ki tō tātou iwi Ngāpuhi nei. Ka pātau ki a ia, Mehemea, nō Ngāpuhi koe? Āe, nō Ngāpuhi ahau. Kei te kāinga koe nōna? Kāore. Ina kī atu tētahi tangata ki a koe, Ehara koe i a Ngāpuhi, ka pēhea koe? Hei ko tāna, Ka pukuriri au. Āe, mahi tika ana. Nā, ko te reo ngā, tō reo Ngāpuhi, he aha te rerekē? Āe, tautoko.
He aha te rerekē? Horekau rerekē. Nō reira, e tātou mā, e tērā te roanga atu. Kōrero tikanga kau anō, o, ko Puritia Āperahama ki konei mō te toru hāora. Engari me waiho ētahi toenga kōrero, pitopito kōrero, mō ā tōna wā. Hoi, he kōrero hakakapi i tā tātou noho tahi tēnei pō, he mihi ki te haukāinga o Whangaroa, e, ki a Papa Hēmi, Ki a Sailor, ki a Francis, ā, me ō rātou huruhuru katoa. Kia ora. Ā, kāore he māreherehe kotahi i tukuna ai e rātou kia pā mai ki te hui rā, ki a mātou e mātou noho ana i reira, i tau ai te mauri o tērā hui, nei rā te mihi.